سڵاو ئەم کاتان باش من ماڵتەسەم لەم ڤیددیوە باس لە هەلی کارەکەین لە عێراق و بە تایبەتی لە هەرمی کورسان ئەمێ باس ئەین باسیم خاڵ بکەم بە چکە زۆر زۆر بەگەنی دەزانم زۆرێک لە گەنجانی ئێمە لاوانی لە کاتی پڕکردنەوەی سیبی یاخود پێشکەشکردن بۆ ئیشێک بکەونە هەڵۆ و ئەم خاڵانی کە زۆربەی باسێکم هەمووی لە ئەکسپیرینسی خۆم تەجروبێ خۆم لە چەند ساڵی ڕابردوو کە بینیمە و بە تێپەر بووم پێ ئەمێ ئێوە سوودێکی لێ وەرگن لێرە لەم یددیو ئەمێ باس لە دروستکردنی سیبی بکەم چۆن سیبی دروستەکەین و لە کوێ تەقدیمی ئیش بکەین چۆن پێشکەشی سیوی پێشکەشکەین بۆی کە بۆ ئیشەکانمان ئەو وێبسایتانە چین و چۆن خۆمان ئامادە کەین بۆ مقابەلەکە و چین ئەو چاڵنجانە و تەحەدیانی کە تووشی ئێمە بن و و چۆن بتوانین چارەسەری کەین و ئەم خاڵە زۆر زۆر وەک وتم گرنگە لەبەرەوەی زۆرێک لە ئێمە بەبێ ئەوەی ئامادەکاری بەبێ استراتیژیەتێکی هەبێ بەبێ ئەوەی کە بزانێ ئەو ئیشە تەفاسیلی ئەو ئیشەی کە چێ بۆی تەقدیم کردووە ئەکەوێتە هەڵۆ و ئەو کاتە سەرکەوتوو نابێت لە مقابەلەکەیە. بینەری ڤیدیۆکە بن سەرەتا لە دروستکردنی سیڤیۆ دەست پێکەین بە سێ شێواز ئەتوانین سیوی دروستکەین یەکەمیان بۆ ئەو کەسانی کە بابڵین خبریان هەیە لە مایکرۆسفت ئۆفیس کە بەنامی وەردی تایە ئەتوانی خۆت لە ڕێگای وردەوە سیڤەکە دروستکەی بەپی ئەو خبراتانی یان بەخۆی پێ ئەو ئیشانی کە تۆ کردو بەپی و دیتەڵانی کە ئێستا باسیەکەمە توانی پڕیکەیتەوە یاخود ئەو کەسانی کە لە مایکرۆسفت ئۆفیس ورد نازانن بابڵین ورد کە بەشێک لە مایکرۆسفت ئۆفیس ئەتوانی لە گوگڵەوە فۆرمی سی ڤی حازرە هەیە دایبەزێنی و هەتا ئەتوانی بەپێی ئیشەکە مەسەن بۆ نمونە تۆ تۆ لە مەجالێکا کە بە توێ بۆی پێشکەشکەی ئەو ئیشە چییە ئەتوانین لە گوگل بینوسی و ڕێک باڵێن تێمپلیتی یاخود فۆرمی ئەو سیڤێت بۆ ئەێنێ و تۆتوانین داوڵۆدی کەیت و ئیش لەسەر ئەو بکەیت و پڕیکەیتەوە یاخود ئەو کەسانی کە ناتوانن هەم لە گوگل و لە مایکرۆزۆر ئۆفیسی شارەزایە نییە ئەتوانن بیبن بۆ کەسێکی شارەزا و سیڤەکەیان بۆ دروستکەن بۆی نەکەونە هەڵەوە لە کاتی پڕکردنەوەی سیڤەکەیان باڵین دروستکردنی سیڤ خۆی لە خۆیان فەنێک و استراتیجێتێکی خۆی هەیە کە تۆ بتانی سیڤ دروستکەیت بۆی بتانی سرنجی خاونکار ڕاکێشی خاون ئیش ڕاکێشی بەلای خۆتەوە یەکەمیان بۆ هەر یەکێک لە ئێمە کاتێکە سیڤ دروستەکە تاوان ئەبێ لەسەرەوە دیتێڵ و ناوی خۆ تەفاسی خۆت کە ئەدرێس و ئیمێڵ و ڕقم تلیفۆنوان هەموو لەسەری سەرۆ بنووسی دوای ئەوش ئەمەی کە زۆر گرنگە بەلام و من لە سەرەتای دوای ئەوی کە تەپاسی ناوشتەکە نووسی سەرەتایەک بەڵێن کورتەیەک لەسەر خۆت بنووسی کە تۆ چۆن لە ڕێگای سکیلەکانتەوە چۆن باڵێن کورتەیە کە بتانی سەرنجی بەرامبەرەکە دەخۆت خاوەنکارەکە ڕاکێشی بەلای خۆتا کە کاتێکە سیبێ خوێنەوە بزانێکە تۆ چۆن خۆت چۆن خۆ وەسف کردووە لەو چەند دیاڕەیە دوای ئەوە با بڵێن چی بەشێکە تەواو کردووە بە تەپاسیل و بە ساڵ ئەینوسی لە دوای ئەوە دەست دەکەیت بە داڕشتنی ئەو ئیشانەی کە تۆ کردوتە بۆ نمونە چوار ئیشە کردووە پێشتر کە ئەکسپریەنسە هەبووە هەمووی بەپی تەفاسیل ئەنووسیت و ئیشەکە چی بووە بۆ نمونە ئەگە باڵین تۆ ئیشت لە کۆمپانیای کردووە وەکو مانیجەرێک وەکو مدیرێک ئەتوانی مەسەن بنووسی لە ساڵی ئەوەنە بۆ ئەوەنە لە بەمانگەکەشەوە لەو ساڵە کە مدیریت کردووە و ئەو ئیشانی کە تۆچی بۆ بە خاڵ هەموو گرنگ ئیشەکان تۆ تاعەن تۆ ناتوانێ فریا نەکەوی سیڤەکەت با بڵین هەموو ئەو تەفاسیانە بنووسێ بەڵام تۆ گرنگترین ئیشەکانی خۆت ئەنسی وەکو مدیرێک کە کردوتە لەو کۆمپانیایە و هەروەها بۆ ئیشەکانی ترک کردوتە بەبێ ئەو تەفاسی لە ئەنسی دوای ئەوە تۆ ئەو سکلانە یاخود ئەو بارانی کە تۆ هەتا یەکسەر با بڵین ئەینسی دانەدانە لەگەڵ ئەوە ئەگەر تۆ هاتو

هەموو ئەو ترینینگانەی کە کردووتە کە سێرتیفکەیتی هەبووە کە شادەی هەبووە ئەینوسیت و دوای ئەوە چەند زمان ئەزانی ئەبی ئەوەش زۆر گرنگە بینوسی بۆ زمانەکان. بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کاتێک کە تۆ سیV پڕەکەیتەوە تکایە زانیاری ڕاست بنووسن لە ناو سیڤەکەتانە چونکە لە کۆتاییدا ئەگەر تۆ شۆرتلیست بکری بۆ مقابلە بان بکری بۆ مقابلە تۆ مەسعودی بەرامبەر ئەو ئەو داتایانەی ئەو معلوماتانەی کە لە سیڤەکەی خۆتان نووسیوتە چونکە لەوانەیە لەسەر ئەساسی ئەو سیڤیە خاوەنکار بتوانێت پرسیار لێ بکە ئەو کاتە تۆ ئەگە جواب بۆ پێ نەبێ یاخود بۆ نمونە ئەگەر شتێک لە سیفەکەی خۆتە هەبێ نووسی بێت و دوایی نەزانی لە مقابلە ئەو کاتە تووشی مۆقفەبیت و ئەبێتە مای ئەحراجون بۆ تۆ و دیسان لەوانەیە بکرێتە بلاک لیستەوە کاتێک کە تۆ ئەگە لەم ئیشەوە نەگری دیسان دەقدیمەکەیت بۆ هەمان کۆمپانیا ئەزانن کە تۆ ئەو ئەو زانیاری کە لە سیفەکەدا نووسیتە ڕاست نەبووە ئەو کاتە سیقەتی خۆت دەست دەدەیت بۆ جارێکی تر بۆی کە تەقدیم بکەیتەوە بۆ ئیش ئەمە یەکێکە لەو چاڵنجانەی کە لە کاتی چاڵنج و تەحەدیەکانە باسی یەکەین ئەو چۆن بتوانین چارەسەریەکە چین ئەو وبسایدانی کە ئێمە توانین ئیشی لێوە پێشکەشکەین سیڤەکانمان پێشکەشکەین تاعاان لە کوردستان یاخود لە عێراق چەند وبسایتێک هەیە کە زۆر ڕسمین با بڵین کە ئیش بڵاوەکەن وەکو NCCI وەکو ئاوێزە وەکو فڕەس و چەند وبسایتێکی تر کە هەن بۆ گەڕان بەدوای ئیشدا. تەمان هەر یەک لە ئێمە چۆن بگەڕین بە دوای ئیشدا چۆن لە کوێ بگەڕین لە وبسایتانی وەکو باسم کرد بەپی تر وبسایتەکان ڕاستی دیزانیان ئەگۆڕێ هەندێک بەپی بەپی محافظەکانە یاخود هەندێک بەپی جۆری ئیشەکەی کە تۆ بۆی ئەگەڕی بەپی کاتەگرەکان بۆ وبسایت بۆ وبسایت ئەگۆڕێ بۆ نمونە بۆ نمونە ئەگەر باسی NCI بکەین یاخود ئاوێزە بکەین تۆ تاین بەپی محافظە بەدوای ئیشەکانە بگەڕیت و لەوێ ئەو ئیشەی کە بۆ تۆ موناسبە یاخود بۆ تۆ گونجاوە بە دوای بگەڕی تەعاان لێرە دووش بە دوو شێوە ئەتوانین ئێمە ئیش پێشکەشکەین یەکەمیان لە ڕێگای نردنی ئیمێڵەوە بەپی وەپی بڕپی ڕێکخرا و کۆمپانیەکان یاخود خاون کارەکان کە ئیش ئیشەکانیان دانە لە وەبسایتانە ئەگۆڕێ بوون من هەندێکیان تەنها بە نردنی سیڤەکە لە ڕێگای ئیمێڵەوە ئەکرێت ئەو شکاتێکە تۆ بڵین ئیشەکە خوێنیتەوە لە ئەخی ئەخیرەوە چیمان هەیە ئیمێڵەکەیان داناوە کە تۆ لێوەی سیڤەکەت ئەری بۆ ئەوان و هەندێکیان نەخێل لە ڕێگای لینکێکەوە زکە ئێستا حالیان زۆر زۆر باوە هەندێک ڕێکخرا و کۆمپانیا کاتێک کە تۆ تەقلیمی ئیشەکەکەیت و ئیشەکە دیتێڵی ئیشەکە خوێن تۆ تەفازیل ئیشەکە داخی و لینکێکیان داناوە لەو لینکەوە داخلی وبسایتی منەزەمەکە ئەوی لێو ئەکاونتێک بۆ خۆ دروستەکەی حسابێک بۆ خۆ دروستەکەی مجموعە تەفاسی لێ داواکە لەگەڵ سیڤی و کەڤەلەتر

ئەوە خاصە ئەمانە بۆ ئەمە بۆ ئەوەیە بێت کە لە ڕێگای لینکەوە لە ڕێگای ئەوەیە کە وتم حسابێک دروست دەکەی ئەکاونتێک دروست دەکەی ئەگات و ئیمێڵ و بۆنات دیسان تەقدیم بیکەرەوە بۆی کە هین بێ بەڵام بۆی کە دڵنیا بیتەوە بەڵام ئەوانەی کە بە ئیمێڵە ئاتەن پێویست بۆ ناکە هەر کاتێک کە ئیمێڵەکەت ناردوو بەس ئاگاتان لە ئیمێڵەکەی بۆ خۆی بنووسن چونکە هەندێک جار حرفێکیان شتێکە نەبێتتر ئیمێڵەکەت ناڕۆ چانسی ئیشکردنەکەشت لە دەست دەدەی تەبعەن ئێمە پێش ئەوی تەقدیم بکەین بۆ ئیشێک کە وەک وتم پێشتر باسی سیڤیم کرد هەندێک جار پێویست پێویستەکە کەڤەر لەتەر کەڤەر لەتەر وەکو سیڤی نییە بەڵام ئاینەن کورتەیەەکە مەسەن باسی خۆتەکەیت و من کە زۆر خۆشحاڵە بم ئەگەر لەگەڵ یا وەرگیرێم و و ئەتوانم ئاوا ئێوە ئەتوان ئاواسود لەون وەرگن و دەتوانن لەم خبراتانەم و لە ئاخیریشەوە ناوی خۆت و ئەو شتانە ئەو تەفاسیلانە ئەنووسیت و لەگەڵ هەندێک ڕێکخراو و کۆمپانیا لەگەڵ سیڤەکە داوایەکە تاوان پێش ئەوەی ئێمە سیڤەکانمان بنێرین ئایتە لە ڕێگای لینکەوە بە یاخود ئیمێڵەوە بێ هەموو ئەو کەسانی ئەو کۆمپانیانەوە ئەو ڕێکخراوانە کاتێک ئێشەکانیان بڵاوکەنەوە لەگەڵیا دیتێڵی ئیشەکە دانەن واتە تەفاسیلی ئەو ئیشەی کە تۆ بۆی پێش کرێت بۆ نموونە ئەگەر مودیرە کۆردنەیتەرە یاخود ئۆفیسەرە ئەگەر ئۆفیسەر وەکو نموونە بەرین کاتێک ئەڵێ بۆ نمونە میل ئۆفیسەر یاخود پرۆجێکت ئۆفیسەر یان هەر شتێک کە ئۆفیسەر بێ یاخود هەر پۆزیشنێک بێ ئەوان دیتێڵی ئیشەکەی لەگەڵا دانن واتە مەسولیاتی تۆ چی ئەبێ لەگەڵ ئەو ئیشە چینە و ئیسکیڵانە ئەو ئەو بەهرانەی کە تۆر ئەبێت لە تۆیا هەبێت چی ئەو خبرانەی کە لە تۆیا هەبێت چۆن ئەبێ چەند زمان ئەبێ بزانی لە کۆمپیوتەر چی بەرنمێک ئەبێ بزانی هەموو ئەو تەفاسلانە بخوێنەوە چکە لەوانەیە هەندێک لە ئێمە کاتێک کە ئیش پێشکرێت تەنها بەناوی ئیشەکە بڵێ ئیشە بۆ من گونجاوە خێوانە بوا پێویستەکە کە تۆ

فیت بێ بۆ ئەو ئیشە بەڵام تۆ ئینسان قابڵی ئەوەیە کە ئەچێتە سەر ئیش فێری فێری ئەو شتانە بێ کە نەیزانیوە ئەکید هەیەک لە ئێمە کاتێک کە تەقنیمی بۆ ئیش کردووە یەکەم ئیشمان کە تەقنیمان بۆ کردووە ئەکی زۆر بەمان خبرەمان نەبوو بەڵام دوای ئەوە کە چونێتە سەر کات ترێنینگمان بینیوە دەورەمان بینیوە توانیمانە کە خبرە پاکەین لە ئیشە و بدە ئیشەکانی ترشتە هەمان شێوە بۆیە ئەبێ وریابین ئەو تەفاسلاتانە هەوو هەموو ئەو شتانە بزانین پێش ئەوەی سیڤەکانمان پێشکەشکەین چونکە لە کاتی مقابلە وەکوتم زۆربەی پرسیارەکان یاخود بەشێک لە پرسیارەکان لە ڕێگای ئەو تەفاسیلەوە ئەکرێت و پرسیار لێکرێت. ئەمانە ئەو شتانە کە زۆر گرنگە کە تۆ کاتی پێشوەی سیبیەکە پێشکەشکەی ئەبێ و تەفاسیانت لابێ هەموو معلوماتانە بە تەواتی داخڵکەیت و بینیت. دوای ئەوەی کە ئێمە سیڤەکانمان نارد و هەموو شتێک تەواو بوو لە ڕێگا ئیمێڵەوە بێ یاخود لینکەوە بێ تەبعەن وەک وتم لە هەموو لە هەموو دیتێڵی ئیشێک و تەفاسیلی ویشانی کە دانرێ لە کۆتاییە دێدلاین یاخود کۆتا بڕوار بۆ پێشکەشکردنی سیڤی نووسراوە دوای ئەوەی کە تۆ سیڤەکەت نارد و دوای ئەوەی کە ئەو بڕوارە یاخود ئەو تاریخە کۆتایی پێ دێ بۆ پێشکەشکردنی سیڤی دوای چەند ڕۆژێک خاون کار کۆمپانیا ڕێکخراوەکان تەلفۆن بۆ کەسانناکەنەوە کە شۆرت لیست دەکرێن شۆرت لیست چییە ئەوەیە ئەوانەیە کە با بڵین بۆ منە ئەگەر بۆ ئیشێک بیسکەس تەقلیمی ئیشێکیان کردبێ لەو بیسکەسە بۆ منە پێنج کەس هەڵبژێرێ بە پێی سیڤەکان بە پێی خبرەتەکانیان و بەپی ئەو معلوماتانی کە هەیەە و سیڤەکان تا چەند بەقوتە شۆرتیس دەکەن ئەو پێنج کەسە بانەکەنەوە بۆ مقابلە و دوای چەند ڕۆژێک ئەکید ئەو تەلەفۆنە ئەکرێ بۆ کەسانی کە شۆرلیست کراون بەڵام لێرە یەک شتەیە کە ئەوی ڕاستی خۆم بەسەرمە هاتووە کاتێک کە ئێمە تەقدیمەکەین بۆ ئیشێک و لە خۆمان ڕائبینین کە کەم ئیشە بۆ ئێمە زۆر گونجاوە و کەسیقەمان بە خۆمانە لەم ئیشە کە وەرگیرێن یاخود هەر لە لای کەمی شۆرت لیست بکرێن بانگ بکرێن بۆ مقابلە بەڵام تەلەفۆنم بۆ ناکرێتەوە اه، تۆ لەو کاتە توانی یەک شت بکەوێ ڕاستی بێ اه، دوای چەند ڕۆژێک اه، لە ئەوەی کە سیڤەکەت پێشکەش کرد و دوا بڕوار بوو بۆ پێشکەشکردنی سیڤەکە ئەتوانی تەلەفۆن کەیتەوە بۆ ئەو ڕقەمەی کە دانراوە لەو ڕێکخراوە یاخود لەو اه، اه، شوێنەی کە بۆیان اه، پێیان وتوی اه، اه، بۆی کە بزانی اه، بش- اه، تەکیدکەیتەوە بزانین شۆرت لیست نەکرابووی یاخود هاوڕێ غەڵەیەک هەیە کە تەلەفۆن بۆ نەکراوە چونکە هەندێ جار مەسەن وەکو وتم کە لە خۆت ڕا ئەبینی و سیقەت بە خۆتە کە لەو ئیشە هیچ نەبێ لای کەمی شۆرلیست بکەی کە بان بکرێ بۆ مقابەلە بەڵام بان نەکراوی ئەمە یەکێکە لەو تەحەدیانەی کە باس یەکەم تەلەفۆنت بۆ ناکرێتەوە تۆ توانای تەلەفۆن کەیتەوە بۆ HR یاخود بۆ ئەو بەشەی کە CV بڵاوەکەنەوە تەلەفونە بۆ بکەیت و تاکیت کەیتۆ بزانین بۆچ تەلەفون بۆ نەکراوە لە هەندێک حاڵتا ئەمە تاوان بۆ هەموو بۆ هەمبوو هەموو جارێک گونجان یاخود بۆ هەموو حاڵتێک نابێ بۆ کەسانی کە لە خۆیان ڕابین ئەو ئیشی کە تەقلیمیان کردو بووی لە سەهشتا یاخود هەفتا یاخود لە سە نەوەت بۆ ئەوان گونجاوە بەڵام تەلەفونیان بۆ نەکراوەتەوە ئەوتە چەند سەبەبێک هەیە ئەوەی ڕاستیەوە یاخود یان واستەیە یان بۆ نمونە کە لەم وڵاتە زۆر باوە یان ئەوەیە کە ئەو ڕێکخرا ئەو کۆمپانیای مۆزەفی خۆیان هەیە پێشتر ئەم ئیشەی کردووە وەریەگرنەوە، ئەمە یەکێکە لەو لەو پرۆسیجرانە یاخود لەو ستراتیجانەی کە ڕێکخراو و کۆمپانیاکان بەکارێنن کاتێک کە مۆزەفی خۆیان بۆ نمونە پێشتر فەندیان نەماوە یاخود زروپێکە پیا ڕۆشتون ئەو مناس ئەو مۆزەفانە دەرکراون دیسان کە ئیشێکە ئەبێتەوە مۆزەفەکانی خۆیان بانەکەنەوە و لە ڕاستیدا ئەمە ئەولەویەتە یاخود ئەمە پرایۆریتیە بۆ هەموو ئەو کەسانی کە پێشتر لەو ڕێکخراوە ئیشیان کردووە بانگ بکرێنەوە بۆی دیسان ئیش بکەنەوە. دوای ئەو ماوەیە کە چۆن خۆمان ئامادەکەین بۆ مقابلە طبعاان ئێمە کاتێک کە تەلفۆن بۆگرێتەوە ماجەکە بۆ دیارەکرێ بۆ مقابلە بەبێ زۆر زۆر جوان خۆت ئامادەکەی وەکوتم یەکێک لەو شتانی کە زۆر زەرورە ئەوەیە کە تۆ تەفاسی لەو ئیشە زۆر زۆر جوان خوێندبێتەوە لە کاتێک کە تۆ تەقدیمی ئیشەکە ئەکەی هەوڵدە تەفاسیلی ئیشەکە لای خۆت سەیڤ کەی کۆپی کەیت و لای خۆت داینێی ئەگەر تەلەفۆنت بۆ کرایە بۆ مقابەلە بۆی بتوانی ئەو مەعلوماتانە هەمووی مراجەعە کەیتەوە پێش پێش چونە ناو مقابەلەکە چونکە وەکو وتم مەجموعی پرسیار لەو مقابەلەیە یان خۆت بەشێک لەو پرسیارانە لەو مەعلوماتانەی کە لە ئیشەکە هەبووە بڵاو کراوەتەوە پرسیارت لێکرێ و ئەتوانی ئەو زانیاریانە بخوێنیتەوە خۆت ئامادەکەی بۆی چانسی وەگرتن باشتر بێ ئەمە وەکو خۆ ئامادەکردن لە ڕووی سیڤەوە و دووەم شت کە تۆ بتانی وەکو خۆ ئامادەکاری ئەوەیە کە تۆ بتانی لە وەبسایتی ئەو ڕێکخراوە یاخود ئەو کۆمپانیا هەموو زانانەکان کۆکێتەوە ئەم ڕێکخراوە کەی دامەزراوە ئیشیان لە چیا یاخود ئەم کۆمپانیا هەموو تەپاسلانە زۆر باشە وەکو خبرەتێکرات بێنەوەکو پرسیارەکە لێ بکرێ

لەو لەو لەو مقابەلەیە زۆر شت دەربارەی تۆ بزانێ وەکو وەکو تەرتیبنی جروبەر وەکو ستایلی تۆ وەکو معلومات دەربارەی ئیشەکە دەربارەی ڕێکخراوەکە یاخود کۆمپانیاکە و تا چەند تۆ معلومات هەبوو لەسەر ئەم سیڤی کە تۆ تەقدیمی کردووە و تا چەند زانیارەکان لەنا ئەو سیڤی کە داخلی کردووە زۆر ڕاستن ئەمانە وەکو ئامادەکاری چونکە هەندێک لە ئێمە یاخود زۆرێک کە ئەچن بۆ مقابلە بەبێ ئەوەی ئامادەکاری بکەن بەبێ ئەوەی کە بەبێ ئەوەی کە خۆیان ئامادەکان یاخۆت بەنا ئەکسایلەوە کە ئەچم بۆ مقابلەکردن کە یەکسەر خاوەنکار تۆ بە گونجاو نازانێ بۆ ئیشا لەگەڵ ڕێزم لەبەروی کە تۆ لە یەکەم ڕۆژە لێ مقابلە خۆت وا پیشانداوە کە کەسێکی گونجاونیت بۆ ئیشە بەڵام وەکوتم تۆ ئەگەر خۆت لە هەموو ئەو ڕوان و ئامادە بکەی ئەکی چانسی تۆ

یەکەم و دووەم دانێن بە تەسەلسول یەکەم ئەو کەسە چانسی زیاترە بۆی وەرگیرێت دوای ئەوەی کە باڵین ئەو کەسە تەلەفونی بۆ کرێتەوە وەکو یەکەم کەس مەجای نەبێ یاخود ئیشێکی تری دۆزیبێتەوە تەلەفونە کرێ بۆ دووەم کەس واتە کاندیدێتی دووەم کە چانسی ئەوە بێ بۆ ئەوەی کە ئیشەکە وەرگیرێت دوای ئەوەی کە وەرگیرێت دیاری تاوان ماوەیە کە باڵین تاریخەکەت بۆ دیاری ئەکرێت کە تۆ دەستکەی بە ئیشەکەت وریابن شتێک هەیە پێڵێن پرۆبیشن پێت واتە بە پێ ڕێکخراوە کۆمپانیەکان ئەگۆڕن تەجروبەی تۆ کاتێکەوەری گری لەو شوێنە تەجروبە دەکەم بۆ ماوەی سێ مانگ هەیە بۆ ماوەی دوو مانگ هەیە بۆ ماوەی مانگێکە کە تۆ تەجروبە ئەکەیت لە بزانین ئیشەکانی تۆ چۆنە بێ لە ماوە لەو مدەی پرۆپیشنە لەو مدەی تەجروبەیە ئیشەکان چۆن بەڕێوەکەی ئامر و چۆن لەگەڵ ئستافە هەموو ئەو شتانی کە بیانێ هەڵسەنگاردن بۆ تۆ کە ئەتوان لەو مانگیانەوە لەو سێ مانگە دیاری بکرێ و ئەگەر هاتوو یەک مخالفە یاخود یەک غڵتێکت هەبێ بنم ناڵێن کە یەک غڵت بەڵام هەندێ شت هەبێ کە خەلەل بێ لە تۆیا ئەو کاتە حەقی ئەوانە کە تۆ کە تۆ لەو ئیشە دەرکریت لەبەر ئەو خەلانی کە هەد بووە ئەو کێشانی کە هەد بووە یاخود تۆ وەکو کەسی پێشکەشکرد بۆ باڵێن کە تەقدیمی کردو بۆ ئیشەکە وەرگیراوی ئەتوانی لە ماوەی ئەو سێ مانگە تۆ وازبێنی بەسم بۆمە تۆ واز لە ئیشە بێنی لەبەرەوەی کە تۆ ئیشەکە بەدڵ نەبوو یاخود کۆمپانیەکە بەدڵ نەبووە یان ئەو شوێنەی کە تۆ تیایدا ئیش ئەکەیت و ئەو کاتە حەقی هەردوو لایەک بەپێی پۆلیسی و قوانینی ئەو ڕێکخراوە ئەگۆڕێت ئەو پێڵێن پرۆبیشن پیرێت چین ئەو چاڵنجان یاخود ئەو تەحەدیانی کە تووشی ئێمە بن لە کاتی نردنی سیڤی یاخود لە کاتی گەڕان بدوای ئیشە یەکێک لەو شتانی کە ئێستا حالیان باڵین لە 2014ەوە ئەم ئیشە دەست پێ کرد ئەوش کەمی ئیشە با بڵین لە کوردستانە بەعام بەعام لە عێراق و بەتایبەت لە کوردستانە کە هەلی کار با بڵێین ئیش زۆر زۆر کەم بووە دوای 2014 کاتێک کە کوردستان بەم ئەزمە ئابووریا ئێستا تێپەڕ بووە زۆرێک لە کۆمپانیاکان با بڵێین ئیفلاسیان کردو یاخود ستافیان کەم کردەوە ئەمە شوای دەکرد کە ئیشکردن زۆر زۆر کەم بێتەوە خەڵکێک زۆر و گەنج لە ماڵەوە بن بۆ ئەم لەبەر ئەمە بەستە و دووەمیان یەکێک لەو چاڵنجانی تر کە زۆر زۆر لەم وڵاتە زۆر زۆر باوە کە خۆم تووشی بووم ئەوەیە کە واستەیە کە لەم وڵاتەی ئێمە زۆر باوە خەڵکانێک وەرەگیرێن لە کۆمپانیای خۆ لە ڕێکخراویان لە هەر شوێنێکی تر بێ وەرەگیرێن بەبێ ئەو هیچ زانانیێکیان هەبێت دەربارەی ئەو پۆزیشنە و ئیشێک کە بۆیان تەقدیم کردووە و بە پێوەی کە هیچ زمانێک بزان هیچ خبرەیەکیان هەبێ بەڵام لەبەری واستیان هەبووە کەسێکیان ناسیوە لەو کۆمپانیان لەو ڕێکخراویان خزمی فلان کەس بوونیان سەر بە فلان کەس بووە ئەمێکێکە لەو چاڵنجانە وەرگیراوە و چانسی کەسانی باشتر کە زۆر خبرەیان هەیە و کە لە مەجالەکەتی خۆیاندا زۆر زۆر باشن تەقنیمیان کرد بەڵام وەرنەگیراون و ئەمە یەکێکە لەو شتانەی کە وەکو وتم زۆر زۆر باو و زەرەری زۆرێک لە گەنجان داوە کە لە ماڵەوەن و لەبەری ئەو کەسانی کە واستیان هەیە وەکو وتم بەبێ ئەوی هیچ خبرێکیان هەبێ وەرگیراون لەو ئیشە یەکێکی تر لەو شتانە کە ئێستا حالیان هەیە ئەویش وەرتابەت لەبەر ڤایرۆسی کۆرۆنایە کە لە هەموو عالەم بڕاستی ئەم چاڵێنجە هەیە بەپی چەند داتایەک بێ چەند داتایەک هەیە کە دوو ئیشمان هەیە لە هەموو جیانە پێنە فۆرمەڵ ئەنفۆرمەڵ ئەنفۆرمەڵەکان ئەوانن کە با بڵێن ئیشی ڕۆژانە ئەکەن واتە ئەو ڕۆژێک کە ئیشەکەم پارەکان وەرگن تقریبان 3.3 میلیۆن 3.3 ئەف و بلیۆن خەڵ هەیە کە ئەو ئیشاکەن و لەم ماوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنایە تقریبان لە 16 یان لەبەر ئەوەی کە لۆکداون بوو لەبەر ئەوەی کە با بڵێن کەرەنتینە بووە کەونەتە ماڵەوە و بێ ئیش بوون و ئەمە شتێکی گڵۆبڵێ شتێکی جیهانیە کە ئیش کەم بۆتەوە بە تایبەت بۆ کەسانی کە وەکوتم ئیشی ڕۆژانەیە لە هەمان ڕۆژە پارەکەیان وەرەگرن بەڵام ئەو کەسانی کە لە کۆمپانیان یاخود ڕێکخراوەکانن یاخود مۆزەفی حکوومەتن بۆ منە معاشی خوان هەروەرگتووە و ئیشی خوان هەرماوەەوە بەڵام هۆمبیز بوونە واتا لە ماڵەوە ئیشان کردو یاخود دامەکان کەم کراوەەوە بەڵام دیسان ئەمەش زەرری یاوە لە کۆمپانیاکان یاخود با بڵێین لە رێکخراوەکان کە ستافیان کەم کردووەتەوە لەبەر ئەوەی کە ئێستا ئیش بەو جۆرە نییە وەکو پێشتر، ئیشەکان کەم بۆتەوە بۆیە مەجموعەیەک ستاف نێراونەتەوە ماڵەوە ئیتر بەپێی کۆمپانیاکە ئەگەڕێتەوە یاخود ئەو ستافە ئەگەڕێنەوە یاخود ناگەڕێنەوە دوای ئەوەی کە ئەم وەزعە تەبیعیە بێتەوە. یەکێکی تر لەو چاڵنجانەی ئەوەیە کاتێک کە ئەمانەی یاخود ئەو کەسانەی کە تەقدیم ئەکەن بۆ ئیشکردن زانیاری هەڵە پڕ ئەکەن و لە سیڤیەکانیانا واتە بەس بۆ ئەوەی کە بتوانن سەرنجی خاوەندکار ڕاکێشن مجموعەیەک زانیاریان نووسن کە لە خۆیانە نییە مجموعەیەک خبرە و ئکسپرینسی خۆیان داخلی سیرەکەکەن کە لە خۆیانە نییە ئەمەش ئەبێتە بێتە کێشە بۆ تۆ لەبەروی کە کاتێکە تۆ ئەگەر تۆ زانیارانە و باڵە داخل کرد باش شۆرتلیست بکرێت بان بگری بۆ مقابلە بەڵام کاتێ کە تۆ مقابلە کرێت و پرسیاری ئەو زانیارانەت لێ بکرێت و باڵێن مجموعەیەک دیتێڵ لە پرسیارێک کرێت کە تۆ نایزانی ئەوە تۆ وەک وتم تووشی ئیحراج بوو نەبووی لەبەر ئەوەی کە تۆ لە سیڤەکەدا مجموعەیە شتە نووسیوە کە لە تۆیان نییە و ئەم کاتە ئەوە زەرە زۆر لە تۆە لە بەرەوەی کە لای خاوەنکار وا دەرەکەوێت کە تۆ زانیاری هەڵت داخلی سیڤەکەی خۆت کردووە هەندێشتە نووسیوە کە لە تۆیان نییە ئەو کاتە لەوانی ئەسم بلاکلیست بگری بۆ نمونە کاتێک کە جایکرێت تەقدیمەکەیتەوە بۆ ئیش لە هەمان ئەو کۆمبانیا یاخود ئەو ڕێکخراوە کە ئەزانن تۆ ئەو کەسێک کە پێشتر ئەو هەڵەیەت کردووە ئەسڵەن هەر شۆرتلیست ناکە یاخۆ سیڤەکەت ئەدرێ بەلاوە کە بان ناکە یەکێکی تر لەو چاڵنجانی کە هەر لەم وڵاتە دیسان زۆر زۆر باوە کاتێک کە خاوەن کار گوێ بە خەبرا یاخود بە ئەکسپیرنسی کەسی پێشکەشکار ئەوەی کە ئیشی تاقیم کردووە گوێ پێنان بەڵام گوێ بە جێندەرێن ینی کوڕ و کچ با بڵێین زیاتر گوێ بەو شتانە نادەن ئەمەش ئەکەوێتە لای خاوەن کار کە زۆر جار با بڵێین بەبێ ئەوەی کە پێویستی هەبێ بۆ بۆ کچ یاخود بۆ کۆر بە عکسەوە ئەو جێندەرە وەرەگرێ کە ئەو پێویستی پێ نییە تاوان لە هەموو ڕێکخراوێک هەموو کۆمپانیایەک یەکێک لە پۆلیسیەکانی ئیشکردن ئەوەیە کە تۆ بتوانین جێندەر باڵانس کەی واتە باتە کوڕ و کچ لە کۆمپانیاکان وەکو جێندەر وەکو یەک بن ئەمە شتێکی ستاندارد و پۆلیسیەکە لە هەموو جیهانە هەیە بەڵام هەندێک جار دەم وڵاتە خاوەن هەلی کار بەبێ گوێدان بەو پۆلیسیا یاخۆتە و ستاندا یان بەبێ گوێدان بە خبرا تەنها بەلای جێندەرێکە ئەڕۆن و بەڵێ ئەو کەسانە وەرەگرن کە خۆیان حەزیان لێ وەکو جێندەر یەکێکتر لەو چاڵنجانە ئەویش بوونی ستافی بیانیە کە ئەکی دەمە لە ڕێگای حکوومەتی هەرمی کوردستانەوە چارەسەکرێ بۆ نمونە خەڵکێکی زۆر لە دەری وڵات هاتوون لێرە ئیشەکەن و ئەمەش چانسی ئیشکردن بۆ خەڵکی ناو و ئەم وڵاتە یاخود خەڵکی ناو هەرمی کوردستانی چانسی کەم کردوێتەوە و هەندێک جار بەبێ ئەوەی کە هیچ کێشەیەک هەبێ لەمانی کە باسم کرد تەلەفۆن بۆ ناکەتەوە بۆ لەبەر ئەو کەسانی وەکو تۆ تەقدیمیان کردووە با بڵێن کەسانی کەسانێکن سیفەکانیان زۆر بەقۆتەوە و خبرەتێکی باشیان هەیە ئەکی تۆش ئەگەر خبرت هەبێ ئەوان لەوانی خبرتیان لە تۆ باشتر بێ ئیکسپرنجیان تۆ باشتر بێ زمان لە تۆ باشتر بزانن ئەمە یەکێکە لە شتانەیە کە ئەوێتەوە کار بۆی تەلەفۆن بکردێت بەڵام ئەمە ئەوەیە کە وەکو کاندیدێتێکی بەقۆت نەبووی بۆ ئیشە و وەرنەگیرای تەلەفۆن بۆ نەکراوەتەوە و یەکێکی تر وەکو کۆتا خاڵ لە تەحەدیەکان لە چاڵنجەکان کە باسی یەکەم ئەویش زمانە بەڕاستی ئێستا زۆربەی ئیشەکان وەکو ئەزانین پێویستی بە زمانی ئینگلیزی و پێویستی بە زمانی عربیش هەیە جگە لە کوردەکە و لەگەڵەوە شاخبری کۆمپیوتەر ئەمە دوشتی زۆر زۆگرنگن ئێستا بۆ هەر کەسێک کە بێوێ لە ئیشێک وەرگیرێ بۆوەی کە چانسی زیاتر بێ بڕاستیم دوو شتێک مستحیل نییە بۆ نمە تۆ توانی لە دەورەیەکی زمانی عربی بتوانانی عربەکەت باشترکەی و ئەمەش بە حکمی ئەو وەزعی کە ئێستا ئێمەتیان وە پێویستەکە ئێمە زمانی عربی بزانین ئەکییت زمان زانین لە هەموو ڕێکۆ زۆ زۆر باشە بەڵام لە ڕووی ئیشەوە زمانی عربی ئینگلیزی ئەوە زۆ زۆر باش لەگەڵ کوردەکە بیزانانی چانسی تۆی باشتر بێ لەبەرەوەی کە ئێستا وەکو ئەزانین دنیا زۆر کراوەەوە و تعاملکردنی تۆ لەگەڵ خەڵکی زۆر زمانی ترا جیاوازترە بێ بۆ نمونە ئەگەر تۆ لەگەڵ کەسانی عربا ئیشکی خود ئینگلیزە ئیشکی ئەوێ تۆ ئەو دوو زمانە بزانی کە چانسی تۆ باشترەکە لەگەڵ ئەوشا ئێستا هەموو ئیشێک پێویستی بەیە کە تۆ کۆمپیوتەر بزانی لای کەمی ئەبێ مایکرۆسۆفت ئۆفیس بزانی وەکو وۆرد و ئێکسڵ وەکو پاوەرپۆینت ئەبێ ئەوانە بزانی کە زۆر زۆر گرنگم بۆ هەر یەک لە ئێمە بتوانن چانسی ئیشکردنیان یاخود چانسی وەرگتن لە ئیشەکان باشتر بێت چارەسەرەکان چین یاخود چۆن بتوانین چانسی خۆمان باشترکەین بۆی کە لە ئیشێک وەرگین یەکەمیان ئەوەیە ئەو زیانیارانی کە داخلێکی لە سیبەکە هەمووی بازیانی ڕاست و تەواو بن دووەمیان خۆ ئامادەکردنێکی باش لە ڕووی معلوماتی یان داخود تەفاسی لەو ئیشەی کە تۆ بۆ تەقدیم کردووە و زانیاری تەواو کۆکەیتەوە لەسەر ڕێکخراوکەسەوە کۆمپانیەکە تۆ بۆی تەقدیمەکەی بۆی ئامادەبی لە کاتی مقابلەکردنەکەیە سێیەمیان ئەوەی کە تۆ بە شێوەیەکی باش بە ستایلێکی جوانی و ڕێگە پێک بە جلێکی ڕسمی بڕۆی بۆ ڕۆژی مقابلەکە بڕۆیت بۆ ئەوێ و ئامادەبیت و چوارەمیان ئەوەیە کە تۆ تەنها بە پێی پرسیارەکان جوابیتەوە هەر زانایە کە تۆ لی دڵنیانیت قسەی لێنەکەی تەنها بەپی ئەو پرسیارێکە پرسیار لەکە جوابیتەوە ئەمەشخوا دەردەخا کە تۆ کەسێکی تەرکیز لە پرسیارەکە کردو و بە پێی پرسیارەکە جوابت داوەتەوە و جوابی ڕاستت داوەتەوە و کەسێک بی کە هەڵسوکەوتت لە کاتی مقابلەیە بگۆڕیت ئەو ئەتوانی لە یوتوب یاخود لە زۆر سۆرس و وەبسایتی تر هەیە کە تۆ بتوانین بگەڕی چۆن خۆت ئامادە کردی چۆن خۆت ئامادە بکەی بۆ مقابلە بۆی ئامادە بیت بێ ئەوەی کە هیچ هەڵێک بکەیت و دووربی لەوەی کە تۆ سترێست هەبێ کەسێکی نۆرمەڵ بە شێوازێکی نۆرمەڵ تۆ بتوانانی قسە بکەی و بدەوێکی کتە لەو چاسەکە لەو چارەسەرانە ئەبێ خاوەن هەلی کار بە ویژدانە و بە عادلانە تەقیم یاخود بڵێن هەڵسەنگاندن بۆ ئەو کەس کاندیدانە یاخۆ کەسانی کاتون بۆ مقابلە بکەن بە بێ گوێدان بەوەی کە ئەمە جێندەرەکەی کوڕیان گچە یاخود ئەم کەسە واستەی هەیە بەبێ گوێدان بۆ ئەبێ خاوەن هەلی کار بە ویژدان و بە عادلانە بڕیار لەسەر ئەو شتە بدەن و دەبێت حکومەت چارەسەری با بڵێن ستاڤی بیانی بکە بۆی کە چانسی هەلی کار بۆ خەڵکی ناوخۆ باشتر بێ بەڵام واقعەک هەیە کە ئێمە ئێستا ئەوەیە زۆر زۆر گەنجی ئێمە یاخود خەڵکانێک لە ئێمە ئامادە نین هەموو ئیشێک بکەن کە ستافی بیانی ئەیکە

لە ئیشێکی کەم وە دەست پێ بکا بۆی بتوانێ خبرە پیا کەو باشتر بێ و چانسی ئیشی باشتری هەبێ لە ڕێگای ئەو خبرە و ئەکسپیرەنسەی کە وەریەگرێ بە هیوای ئەوەی کە سوودتان وەگرتە بێ لەم ڤیددیوە و بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەک بیرتان نەچێت سەسکرایبی چانەڵەکەم کەن لە یوتوب و فۆڵۆم کەن لە ئینستاگرام